kupisa kupisa pisa moto chaiko chaiko kuti brr
totanga tichiti makorokoto makorokoto ealbum nyowani renyu iri
aiwa tinotenda mwari vakatigonesa takakwanisa kuisewo album nyore kuti vaba vanhu vatawane kutamba kiti zvakanaka haa makatogona tatomo muchristmas macho tiri kutoramba chingoplaya chete
aiwa ngoma ndiyo ndiyo tingazviende mberi saka ndinonyatsonzwisisa title yealbum renyu iri sei makaripa zita rekuti chisodzi namate
chisodzi mate eh, ku ndingakuti ku- ku- ku- ku- kuche- kuchema nhando orit kana kuti kuchema pa- pasina mm -hmm. ehe ndoro zita rechire album ende title yake iripo inonzi kutema nhando right right saka ndopakabva adinginira iri pakabva dinginira rechitosmati bcause munhu unenge achingotema but option plan b ichinge iripo mhm. saka ufanire kuchema nhando unofanira kuti uite action zinongoita vana vevako
saka kune vasingakuzive nekuti akazi kekutanga kunga tiinemi pano ah, pachirongwa chedu chesungirwa nights uh, ah, tingada kungoziva nhoroondo yenyu mbichana uh, kuti zvakatanga sei zvekuimba izvi
eh, zvekuimba e, zvakatanga munhu ari mudiki zvekuzvezezi five e, eh, ndaingoti dzakangotanga ndingoti like tiri kumafuro paye ndaingoti ndakangonzwa song yandie ndanzwa ndinogona kuti ndikanzwa album rinenge rabuda sanhasi ndogona kuti ndikateerera seri neseri masongs yese ndaigona kutobva ipapo ndakutodziimba dzese saka vanhu vakawanda zvacho vashanyisa kuti zviri kufamba sei kusvika mumwe wazo nditi hadai vambotrayawo kuita something zvako iwewe zvisina kuti vane mumwe munhu umboziva kuti akufanira kuzvikwanisire because zvinoratidza kuti musoro wako unobata unonyanya kubata zvakanyanya panyaya dzemusica nyangoti ndimatangira zvakangoita plus chikoro takazoita nyaya dze taida taita zvemakwaya nematraditional dance
right kusvika tazokwanisa kuzotangawo zvemusic takunokusafunda mhm. ese pataratanga kupindawo mastudio taakuno kuvoice tasangana navamwe vanga vakuziva kuti zvinofambwa zvinoitwa sei vachitionesawo kuti ndaisokusvika taakukwanisa kumira teki right uh, uh, izvozvi ndingada kuzwisisa kuti muri based kupi muri munomere kana kuti muri kunze
ndiri based kusouth africa nzvimbo inonzi polokwane
then veruzhinji vangada kuziva kuti since mataura nhoroondo yenyu iyi uh, tingati maane makore mangani matanga kuimba professionally kutsikisa uh, madamba refu nemasingo uh, ah, muri zviri professional eh, ndakatanga 2017 2017 yandiko ndakatanga
saka tingapese kuti aingoita zvedu aha enderai nyu mberi
ndikati kumashure kwese kuti aingoitawo zvedu tinondiisana namabhenda akasiyana siyana mamwe anga asati ava apitisawo tingogeinawo experience kuti atazokwanisavo kupinda musi
and uh, 2017 2017 ndomba makatanga
akatanga kupinda musi taibatsirana tichibata Kanji eh, Okinawa sound. Kanaita ma backing vocal machani. Mhm. Then ndikazobatsira rimwe raidi Banga Express. Ndaita ma backing futi. Then kuma live shows ndaimbobatsirana futi nana mkoma Sugar Sugar Tarivinga Manjoko. Ndaimbobatsira kuma shows pakanyanya ndiita ma backing vocals pakati.
saka tingati mane maalbum mangani izvozvi izvi
sofa ndane two kune rekutanga rekutanga rinonzi chimudza matsiwa but rarine two singles then rechipiri ndiro rira tiri kuloncha nhasi rinonzi iro chitozi mati rine masongs anokwana kuita seven regai ndimbouchidza vateereri kuti izvezvi pachirongwa chedu it is the guest of the week right ya pano pasungura nights kuita kuti minge muchisanganawo nemaartist enyu esungura minge muchazivawo kuti nhorondo yavo yekuimba yakamira sei uyezve vari papiko ah, panhau dzekuimba uye vari kumbotifungireiko uh, ah, maartists edu saka izvezvi tina kumaactor bravo ah, matovo and the lucky stars ah, tichienderera mberi ko album nyowani renyiri eh, riri kumbotambirwa sei nevateereri riri kuita kuti birikisa riri kutambirwa zvakanyanya because baza rabuda rakabuda musi wa eh, five five december Mhm. baza rabuda so far tiri kuziva macomments ma- masaidzi akasiyana siyana kuti haiwa rakabatwa basa saka tine shuviro yekuti richaramba richiku- richikura sezita ndingotipinda muzvirongwa zvakafanana nezvatiri kupinda zviko zvinopisa zvozokudziriri kupisa kudai mhm. eh, handu ari kutambirwa zvakanyanya
mambo utaura nezvesong iyi ah, kambo kekuti ah, kuchema nhando ah, tipei tizwe nyatsai kudzikadzika nemwo nemwo tinyatsonzwa kuti zvakambobva nepi chii chakakuinspire kuti munge muchiimba song iyi
eh, chakandiinspire pasong iyi inhau yevanhu vanongo vana vachingochema kungozi e eh, hainini nhamo yangu nhamo yangu ndazodai ndichadai ndichadai saka inini ndaikurudzira vanhu kuti aiwa ukati nhamo yangu izosvika inobva yataitawo yako zvesiwa inobva yatokuravo kuti waiti tawana pekugara bcause iwe ndiwo rutoikurudzira kuti ndeyako hakuna munhu akabarirwa nhamo saka ndaikudzira munhu nemunhu kuti muka uinde kunosvava ushandire mhuri yako kure kuti kuramba uchiti nhamo yangu yotora wagara panzvimbo one ichema nhandi uchingoti zvinhu zvangu hazvi kufamba vana vevamwe vachishanda vachiraranisa mhuri dzavo saka iwewe endawo unozama uzoita vamwe nguva vako avazoita vana vevamwe kuti mhuri yako inge ichiitawo usangoramba uchichema nhando uchichema uchichema chitoti mari chitoti matete eh, kune vasinganzwisisi ndingangoti taivanza kuti kana tiri kumusha paya paya vana eh. vana mhoms vaenda kumusangano kana vaenda samuya paunosara namadzikoma ako pamunodenhana namadzikoma paunorova namadzikoma ako paya unochema vaunozodzoka vakuvaona kuti vakudzoka paya paya uona kuti havana momzi vakudzoka votanga kukuridza mbere kuti vaone kuti vabhorohwa va unenge vakuchema nhando mai ya ende nanhasi ndo zvatichiri kungoita
ee hani mazuva ndochitozi mate ichocho bcause unenge woda kuti kususa meseji kuti pamamusi pafana kuti ambozara tikarohwana mukoma ni ehund ehund ehund Eh, ndoma- ndomamiriro azvakaita then pane kamwe futi kana tanga nako akekuti vavengi wangu Ah, maedza kuti kudiiko futi pasong iyo ndaida kunyatsawanzwisisa vawanda here vavengi avo
vavengi eh, ah, vakawanda ende vaka- vari kuramba vachiwanda because kana uchiita chinhu chakanaka vanhu vakawanda vanenge vachikudiscourage kuti ee eh, wazodai wazodai hapana kwazosvika zvichazodai zvichazodai saka ndaizama kuti this time ndakuda kurimira munda wemhiripiri makudo ndakamarimira munda wemhiripiri bcause ndazokudyisa emalemon ani vakambona fesi yemunhu anodya lemon kuti inenge yakazia
unenge wari kunyatsa kushatirwa Eh, unenge achishatirwa but asina option because mwari vanenge vachitisimudza vachitisimudza vachitisimudza pamberi pe- pam- pamberi pevadzivisi vangu kuti zvataizama kuti vati ah Eh, Mwari- Mwari- zvamai- zvamaiti hazviitike zviya zviya mwari vanora vari kuramba vachindiblesa mi makasunga zviso zvekunge marudzi amalemoni
ah ndava saka ndatozvifunga tisingobudirira tichienda mberi Ah. hapana munhu anobudirira pasina haugoni kugadzikirwa tafura pasina vadzidzisi vako ya ichokwadi ichocho munhu wacho tinovatenda vavengi bhozi vanotipa simba rekushanda dai pasina ivo hai kana kana usina kutsinyirwa ukasatsinyirwawo haushandi nesimba ya ya ya true asi asi ukatsinyirwa unototi ah ndingi unga ndinyima unga ndichi unga ndinyima bhasikoro ini ndangoenda pamusangano apo ndodzoka manje manje tiinini saka ndoshata unitengera nguva ya chokwadi ichocho bro ndodingindira ravavengiro ah, but randinakidza ndofunga pese pane chadla malemon ne chingozvifunga kuti asika
ya vavengi vanofanira kudyiswa malemon vanofanira kungorwadziwa vachiona budiriro yako ya ya ya ya true Uh, but but but kuita pane pasi na boss ione mone guidance ya ya ya ya- yamusika vanhu amen Mm, ningo kwakomberedzwa saka mwari anenge kuti famba mwana wangu nda- ndakavatarisa vanhu havana zvavanokuita yeah yeah true Ya, ndo ndo ndo vavengi ndakatonyatsa ku- kuigarira pasi ndikati rega ndimbosa message kuti vavengi vangu vanyatsonzwa pambasi
Ah, saka ino waka- wakaproducer album iri ndiani
Eh, album iri rakaproducwa kuno kusouth africa then kune one yaka- yakaitwa kuzimbabwe one dzimwe dzimwe six dzikaitwa kuno south africa okay one imwe inonzi pafunge inonzi pafunge yakaitirwa ku- yakaitirwa kuzimbabwe na na menta pambwa then dzimwe dzese six dzakaitwa kuno kukapo studio kuno kwafani comic mhm mhm ndomakumirira mhm, zvakaita regai timboti de kune vasuta vanyatsa kuteerera album renyu hanzi ah, pafunge yabva kutaurwa namukoma actor bravo ah, regai timboti de mbijana mimbonyatsa kumboinzwa yabva kutaurwa iyi yakaproducwa kuno kuzimbabwe

Kwai ndakaita ushingi unoitwa nemurume wega wega. Oh my gosh, that is a song apa. Funge coming through there from Goma actor Bravo Matovu. Handichabvunza hangu kuti zvazviri kumbofamba sei ba. Handichanyanya kuvhunza hangu ba.
Ah, vanozozvidzira vega. Ah, vanozvidzira vega hamunyepi. saka tingati tarisa zvamambotaura zvaye zvekuti album iri kutanga ranga rine just about two songs two singles and this album has got about seven songs tingati ndo musiyano wega here uri pamaalbum eh, aya mairi aya kana kuti pane mamwe musiyano uripo
ah, musiyano ndiwo chete woyo kuti rimwe rine two rimwe rine one rine rine rine seven okay because iro rekutanga raifanira kuita raifanira kuita six but pakaita machallenges akawanda wanda vainge vati atimboreva vaya vanga vatiwina but havana kuzobudirira havo bhozi dzakazokwanisa kuita two singles mhm. pakati tiri pakati pekuri recorda tikabvataa varorwa nemwana saka ah, hapa pakashata shame man tikabva tangozoti abida tingozobuda dziri two dzakadaro upenyu hwemwana uende uteketedzeke chokwadi chokwadi ichocho saka since mabuditsa ma, ma album iri muchristmas inoyi uh, tingati pane mavideos here ataikwanisa uh, kutarisira uh, kuti before tapinda muna 2024 tinenge takutoona pazvivhitivhiti zvedu kana kuti zvatova zvegore rinouya kana kuti pane atoapo mavideos
mavideos tiri kushuta two but afati apera olright pane pane inonzi wandakada iwe neimwe inonzi zvijeke so that tiri kuita mavideos acho
eh, kai ndiye uchidze vateri anobuda anobuda rini sorry
munana machi next year mm -hmm.

I love this. I think I'm going to continue just saying it over and over and over again. Zvandinakidza. saka ndida kuzwisisa kuona kwenyu ah, kutambirwa kwemusic kusouth africa nekuno kuzimbabwe zvakanyanya kusiyana papi
zvakasiyana pakuti home is the best
allright ende karunyanya kufarirwa paalbum
kumusha kumusha chero tikada tikaita sei but kumusha kwako kune rukuvhute kwako ndekumusha kwako kune history yako yese yazvezvitofamba kuti ukatambirwa kuzimbabwe zvako zvaita mhm. ende ende kamwe kambo kari kufarirwa newanhu paalbum iri so far nderipi song
ah, vanhu vanofarira zvakasiyana siyana but ndiri kuona inonzi zvijeke na natimbo iro dai wadzoka hanzi rekutambirwa zvakanyanya handiti ka hai dzodzo dziri three dzinokudiwa zvakuenda enda
saka tingati type yenyu yesungura mungati iyi sungura yerudziwai yakandofanana nedzimwe dzese risungura dziri kuimbwa idzi dzana mukoma mark ngwazi kana kuti yakada kuenda kudendera kana kuti kuzora yana mukoma leonard chakata

painonanga kuti ndeyana nhingi ndeyana nhingi but iri iri inongoti inotika ukada kufananidza kuna nhingi inongoita kwese kwavangoda kuiti inde inoita mhm. saka tiri kuzama kugadzira identity yakangozimirirawo identity yeduvo inonzi ite lucky stars mhm. zvokuti chero ndisati ndaimba unotongonzwa gitari unotongonzwa kuti hai ndiekta bravo ndozvatiri kuzama kugadzira ipapa
and uh, tiri ipapapo Ah, tingati ndeapi machallenges ah, amati masangana nawo ah, takatarisana nemuindustry yamuri iyi ah, besides challenge yamakataura kuti muchida kugadzira album renyu rekutanga makarwarirwa nempwere eh, ndeapi mamweni machallenges amuri kumbosangana nawo
machallenges atisangana nawo eh. akawanda mhm. akawanda because torera time because uchada kutsvaga mari yekuti ubhadhare vanhu vanoshanda navo uchada uchada eh, kubhadhara studio kwacho uchada uchada transport yokupidza vanhu vanofanira muita kuti eh, basa racho rifambe ah zvinotora time mm, mm. ndingakuti machallenges ah, machallenges anenge aripo iwayo kuti hatisati ava navo vabatsiridzi vanomira nesu kana like mapromoters vanenge vachitisimudzirawo kuti vafanira itaiso kuti zvikurerukirei saka ta And then speaking about the internet, vana Facebook, vana Instagram, TikTok, YouTube, tingati vari kubatsiridza here kuti mimhanzi yenyu isvike kune ruzhinji kana kuti vari kutobatsiridza kuti muite ngemane machallenges ma anosanganisana nana piracy nechii mungati zviri kubatsira here izvi maplatforms aya
yeah it depends because kana usati wava nezita sezvichikubatsira because chekutanga eh, chanonge uchida kugadzira inyaya yezita saka maplatforms aya anobatsiridza kuti zita rako rizikamwe nevasingakuziva vanenge vakuziva zvinozoshata manje kana wava naro zita racho eh, unenge usada kuti zvichifambiswa mafambisiro azvaita pakutanga because unenge wautaisira kuti waonera mhm. because zita rinenge ravapo ri saka tikangoti zvakanaka zvakashata but zvakanakira kune ari kusimuka zvakashatira kune akasimuka zitati allright allright
but ndo technology yacho iri kuita atingairwise technology tongoti musika vanhu ndovanoziva ramangwana redu mhm.
saka tingati imimi akakuinspirei ah, takatarisira kumaartist kana kuti whosoever pane here akakuinspirei kuti mupinde mumhanzi anenge munhu akakukurudzirai e, kuti munge muchipinda mumimhanzi
eh, ini ndakainspirewa nekuteerera nekuteerera music yevaite vomuzimbabwe ndo zvakandiinspire izvozvo because handina muimba wandaiti uyu ndiye best wangu because ndaingomira neaigona panguva yaanenge agona iyoyo saka ndiyaingova shuviro yangu kuti ndikati vachaona ningisi dai mwari vachati ndisimbozvigonavo rimwe gore ndisimbozviitavo ini ndakazomiririra mhm. saka ndikangoti the likes of uh, simon simbetu marcos banda john sibadora eh, matavire renard dembo old kiama yana mukoma eh, eh, baba sharo namadzobva nicolas zakaria mhm. ndo music yande yaindiinspire zvakanyanya iyo zvakuti ndaiti ndichiteererawo ndairinzwa kuti hai ropa ruri nyatsofamba zvakanaka vaigona vanhu ivavo zvokuenda mberi
saka ino mashows mati makuita here mashows ikoko kusouth africa nekuno kuzimbabwe
mashows hatisati taita because irombo dzamakunganidza zvikwanisiro mapadzo efirimu mhm. saka mashows kana usati wava neps ah, zvinokudhurira zvakanyanya saka tiri kumbozama kuunganidza but tango tirasara kuti gore ratiri kupinda ra 2024 munana eh, april may umo mototanga kutanga kuita matuku
right uh, tiri ipapo uh, tiri tichimbodzokera kuno kumanicaland Uh, tinoona kuti maartist mazhinji vanobuda mumanicaland vachienda kunze vachienda kuna ana harare uh, kuti music yavo vachinge vachiwana mukurumbira uh, tingati chii chingaitwa nemaartist emuno mumanicaland kuti vasvikawo vachizokwanisa kuitawo mukurumbira
eh, chinhu chinoita kuti mukurumbira uitike inhavo yenyu vashamwarari ndimi mototisimudza sezvi zvamuri kuezi basa ramuri kuita rakakosha rinoita kuti muimbe asimudzire chero ari munharaunda yaari but chandakazoona manje chitati vanhu vazhinji vazoita kuharare vachibva kune dzimwe nzvimbo inyaya yekuti eh, mwana anodya ndearipo mm-hmm. mapromoters mazhinji akawandira muharare

nevanenge vari kunze vanenge vachigona but havana mika havawanise mukana nenyaya yekuti vanenge vari kure
right uh, tichida kungoti tiwanewo uh, ndingati uh, mubvunzo um, wangu wekupedzesera uh, wekuti kuridziro yamungada kupa uh, kune maartist uh, vamwe uh, wenyu pamwe chete nemafans enyu anenge wakakutererai
Eh, kurudziro yandingapa yotanga neva- neva- neva- nemafanzi evaro kuvetu Eh, mafanzi isusu vaimbi takafanana eh, ne- ne- ne- ne- ne- nehove imi muri mvura hatigoni kurarama eh, kana kuita zvinhu zvatiri kuita pasina vatikuti music yatinoita kuitira ivo vadzidzi tandei ndichitokumbirisawo ndechekuti eh, panoitawo mamwe maprograms eh, like padiamond fm ipapa like matop twenty six daikutotokumbirawo musatikangamwawo pamavhota pote muchitivhoterawo nepane zvimwe zvirongwawo muchirequestawo masongs edu tiwanawo airplay ndokutokurawo kwatingati kwatinga tinyange tichiita eh, ndichiuya pavaimbi ndinoti eh, chinhu chaunenge washingirira kuti unoda kuchiita usaneteswe nevadzivisi kana kuti vanhu vanoshora ramba wakatsika ipapo nekuti eh, iwo ndounoziva chinamba chako kuti oh, watanga music eh, jeni kune chinangwa chei saka chese chaunenge wangoita eh, pararamo yako eh, tanga kuvaudza muridzi weupenyu kuti mwari ndokumbirawo eh, nzira dzangu dzisakurwe nemi nekuti ndimi makandipa chipo kuti chinge zvichifadza vanhu ndifadza ruzhinji rwezimbabwe saka chiitai kuti basa rangu randiri kuita risvike munzeve dzani nani eh, akateerera basa rangu ringe richimufadzawo nemi muchitigonesawo because ndimi mupiwa zvose ndingangoti muchidimbu ndo mashoko angu andingataura
right kune vakateerera vateereri vangada kutaura namukoma actor bravo matovo Ah, munokwanisa kuchaya runhare panhamba dzinoti 020 2060308 munokwanisa kuchaya runhare panhamba dzinoti 020 2060308 ah, mukwanise kukurukura navo andowatinawo mukoma actor bravo matovo tombotide bijana mimhanzi ndiyo mimanzi yawe akwazi kuchema nhando hausiwere mumwene wacho unochema nhando

right as uh, we conclude uh, the program uh, mkoma um, uh, vangada kuwana music yenyu mimanzi yenyu vanokwanisa kuiwana kupi eh
eh, tinoisa music yedu basa redu payoutube channel yedu yakanzi extra bravo matovu eh, kungangosvika kuti extra bravo matovu eh, inobva yabuda music yedu ipapa obva waita wasiya waisa like necomment ipapo nekusheya ndopanowanikwa music yedu then kufacebook zvakare tine facebook account yedu yakanzi brave masoul account kuti vanenge vada kuti kusigiravo vanotofollowa ipapo mhm. vanobva vaona eh, zvatinenge tichiita every day content yedu inenge iripo ipapo then instagram netiktok yakanzi zvakare extra bravo masoul
mukoma maita basa mukoma ndingada kukutendai zvakare maita basa thank you so much uh, for taking your time kuti tinge tichimbokurukura nenyaya mimhanzi yenyu
aiwa tinotenda tinotenda ndimi vanhu vacho ndimi matira kuti tiite dziririkupisa ka
hayi tizwa mukoma takupendera ah, chirongwa ah, nesong yenyu iyi ah, yekuti eh, dai wadzoka